Rajesh Sundaram u byele khomixini ya zondo leswaku vatirhi va ndyangu wa ka Gupta a va languteriwe ku korhama vakhoma milenge ya vamakwavo lava ku kombisa nhlonipho. Maphorisa ya le Cape Town ya le ku lavisiseni ka mafu ya vanhu vambirhi lava va baleseriweke va lova. Xipano xa Kaizer Chiefs xi le ku endleni ko ncinca eka xipano. Lawa mahungu ya ririmi ra Xitsonga eka Tshwane TV na Nyele Timnyuku, riperile. Rajesh Sundaram u byele khomixini ya Zondo leswaku vatirhi va ndyangu wa ka Gupta a va languteriwe ku korhama va khoma milenge ya vamakwavo lava ku kombisa nhlonipho. Sundaram u ri, Ku khoma milenge ya vanhu lavakulu i ntolovelo wa le tikweni ra le India wa ku kombisa nhlonipho, kambe a swi tolovelangaka entirhweni. Sundaram u ri, Vatirhi eka xitichi xa ANN seven a va kombisa ku tshemba ka vona hi ndlela leyi. Maphorisa ya le Cape Town ya le ku lavisiseni ka mafu ya vanhu vambirhi lava baleseriweke va lova. Lavambirhi a va ri xiphemu xa xipano xa bolo naswona a va ya eku tlangeni ka bolo loko mhangu yi humelela. Maphorisa ya vula leswaku vaaki a va kunguhatekile hikuva a va khunguvanyekile hikuva va hlwele ku ya fika endhawini ya swidakana ya Samora Mashele. N'wanuna loyi a nga dlaya n'wana wa yena wa jaha hi ku ehleketa leswaku i xigevenga u tlhelele eKhoto ya Majisitarata ya Lanis Shatol, edzongeni wa Joni. Sibusiso Tshabalala u balesele Luyanda namadyambu loko a lava ku nghena emovheni. Luyanda a huma exikolweni eka tidyondzo ta namadyambu. Tata wa yena u khome hi vurhongo naswona loko n'wana a nghena emovheni, u ehlekete onge u tlhakisiwa. Ntshami wo tengiwa ka nandzu ehenhla ka mune wa vaehleketeleriwa lava khomiweke mayelana na ku dlayiwa ka maphorisa yambirhi ya ka Masipala wa eThekwini wu hundzeriwe emahlweni ku ya eka siku ra vukhume ra ra vukhumen'we ra n'hweti yaleyi. Lava mune a va tlhelerile ekhoto ya majisitarata ya Verulam ku ya endla xikombelo xa beyili. Xiyenge xa Hawks xi vula leswaku miako ya mune yin'wana yi sechiwile tanihi xiphemu xa mindzavisiso ya xona ehenhla ka swielo swa manyala leswi fambelanaka na tendzo ta le matikweni ya misava hi swirho swa le hofisini ya Premier wa Limpopo. Muvulavuleri wa Hawks, Sangwani Mulaudzi, u vula leswaku goza ra vona ri vangiwile hi mubi wa nanga yo mangala manyala loyi a nyikeke xiyenge xa Hawks vuxokoxoko. Miako leyi yi nga sechiwa yi katsa mabindzu na tindlu ta swirho swa swo karhi. Xikombelo xa khale ka phorisa ra mfumu ra xihlawuhlawu João Rodrigues xo lava leswaku a nga tengisiwi xi bakanyeliwile tlhelo Khoto-nkulu ya Joni. Rodrigues u hehliwe hi ku dlaya mulwela-ntshunxeko Ahmad Timol hi lembe ra 1971. Rodrigues wa makume-nhungu wa malembe hi vukhale

Ku hehliwa hileswaku u sungule ku pfinya vana va yena loko va ha ri na mune wa malembe hi vukhale. Khomixinari wa Swibalwatiko, Edward K. Sweeter, u vula leswaku ku na ku ncinca na ku antswisa ka swilo loko ku langutiwe nguva ya swibalu. A burisana na Nhlengeletanyo ya Vateki va Mahungu ePitori,

Biskop Makamu u vula leswaku nguva yo yimisa tingoma yi ta sungula hi Ravuntlhanu vhiki leri ku ya fika hi siku ra ra vukhumemune ra n'hweti ya Mawuwani. Vandla ra ANC ri lava ku hunguta nhlayo ya le henhla ya vanhu lava pfumalaka mintirho naswona ri lava leswaku nhlayo leyi yi suka eka makumembirhi wa tiphesente ku ya eka khumemune wa tiphesente eka ntlhanu wa malembe lawa ya taka. Swirhongolo swa vandla ra Ensina Minhlangano leyi yi nga na xinakulorhi na rona kun'we na varhumiwa bya Mfumo va tshamile ehansi emaheleni ya vhiki. Xitimela xa khampani ya va Metrorail xi tshwile exitichini xa Lirale a Thembisa eRhandi vuxa bya doroba ra Joni. Khampani yi vula leswaku ndzilo wu vangiwile hi swiphiqo swa vuthekiniki, hambiswiritano a ku na munhu loyi a vavisekeke naswona Vukorhokeri va xiyenge xo timela ndzilo va tirhile hi matimba ku herisa ndzilo lowu. Hi gimeta mahungu ya hina hi ku langutisa mahungu ya swa mintlangu. Xipano xa Kaizer Chiefs xi le ku endleni ko cinca eka xipano ku sukela vhiki leri nga hundza. Ryan Moon, wun'wana wa vatlangi lava va tivisiwile leswaku ntwanano wa yena na xipano a wu nga pfuxetiwi tani hi leswi wu fikaka emakumu n'hweti yaleyi. Loko hi hala tlhelo Leonard Castro a byeriwe leswaku u hoxiwile eka nxaxamelo wo cinciwa ka vatlangi, ku boxiwa leswaku xipano xa ha ri ku yeni emahlweni no burisana na van'wana vatlangi lava xi va tsakelaka vo tanihi Mario Boysen na Emmanuela Letlotlo. I ku gimeta mahungu ya ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeleti wa Kamnyuku, ni ra hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Mulalo wa Kamnyayi wa landzela na mahungu ya ririmi ra Xivhenda. Inkomu.